Aw sahmul pha thla ni sawm pariat thawhleh ni kan lo thleng leh ta a Mizoram tual chhung thu thar langsar te kan han lawr leh dawn a ni kan hriat angin dampa bial by election neih zawh a ni ta a mipui nawl pui chuanin sorkar lai zet pm candidate pu Vanlalsaihloa tlin an ring deuh thup a. Sorkar lai thachakna leh helai West Phaileng mi leh sa a lo ninna zawnah te chutiang chuan tling mai tur a ngaih kha a ni a, a rin kai ber te pawh a ni a, amaherawhchu chu Pu Thangteia dampa bial mipui ten an lo duh viau a ni ang e ti hian thlan thlin a ni ta a, Pu Thangteia pawh lawmpui awm khawp mai dampa bialin Mla tha tak an nei tur a ngai ila duhsakna kan hlan tak meuh a ni. Chutih lai chuanin LADC in thlanin party hrang hrang te a awm hle hle tir thei ta lo a ni chho ta mek bawk a. Kan hriat tak ang khan December thla tirah LADC hian election in thlanpui an hmachhawn dawn a ni a, mdc seat ruak hnawhkhat turin party hrang hrang ten contest an nei chho leh dawn a, hetah hian. Party inbeihna pawh kal chho leh viau tur a ngaih a ni a, tunge he LADC ah hian sawrkar nasa ngang tih chu mipui ngaihven leh hriat chak a ni chho leh mek a ni. Dampabial by-election a mnf Fleming hnena an chan hnu hian he an hnena chan hi LADC lamah hian an chhawm phei thei dawn em? Dampabial mnf thli hi LADC lamah hian a tleh phei thei dawn em tih chu Mipui hriat chak leh hmuh chak a ni chhunzawm chho ta mek bawk a, hei khian boruak a tingaihnawm chho nghal dawn hle e. Dampa bialah hian Pu Thangte hi a mimalin an duh nge mnf chak vang hrim hrim tih chu LADC ah hian a chiang chho leh turah te pawh han ngai ta ila, lai mipui te hian PM kaihhruai sawrkar hnuaiah hian kal an duh nge mnf opposition party emaw INC pawh ni se bjp pawh ni se, Opposition rorelna hnuai a awm an duh tih chu fiahin a awm chho ve leh dawn ta a, West Phai leng ang bawkin sorkar lai ztpm hian Opposition te chak lai hi a ni thlir leh dawn em tih te pawh chu hriat chak awm tak a ni. Engpawh ni se Vawini Sawmpariat ania an inthlâng thuai dawn a, thil thlen dan te kan ngaichangin kan update ve zel tura te pawh han ngai teh ang. Chutih lai chuan LADC Lai Autonomous District Council-a inthlan tura twelve member of district council mdc inthlanpui sanghnih sawmhnih panga lo awm tura nomination file zinga pahnih an inhnuk dawk ladc mdc bial sawmhnih panga inthlan lo awm tura mi sawmriat pahnih in nomination an file ta a inhnuk dawk duh tan ni sawm pasarih November sanghnih sawmhnih panga chhun dar sawm pahnih thleng khan hun a hawn a ni a. Independent a Sangau West biala ding tura nomination file si Lalung Muana leh Independent veka Paithar biala ding tura nomination file ze Thangkhuma te hun tawp hmain an in hnuk dawk leh a ni. December ni thum sang hnih sawmhnih panga ah hian in thlan LEDC ah hian in thlan a ni dawn a candidate sawmriat an awm ta a, Party ten candidate an neih dawn. Party hrang hrang ten candidate an neih dan tun dinhmunah INC sawm pali, bjp sawm, mnf sawmhnih, zpm sawmhnih panga te leh independent sawm pakhat te an ni. Zpm hian bial zawng zawng an chuh vek a, mnf hian bial nga an chuh lo va, bjp hian bial sawm an chuh a, INC hian bial sawm pakhat, independent in sawm pakhat an ni bawk a ni. Hetih lai hian Mizoram Mipui ngaihven zingah chuanin tui hri leng mek kha a ni awm e. Lawngtlai District a Kakichhuah leh Hruite Zawl khuaah chuanin tui hri, Cholera, a leng nia hriat mek a nih kha. Kakichhuah hian mi paruk an thit a. Lawngtlai Bawrhsap Doni Lalruat Sanga chuan Kakichhuah hi a lo tlawh tawh a. Khaw pahnih hi tlawh pawh thei lohna hmun, containment area, a puang mek a ni.

A tul dahna zirin sorkara tanpuina lian zawk pawh ngen a ni ang, a ti. ORS te iv drip te tui thianghlimna leh damdawi tul te pek an nih thu a sawi bawk a ni. Ka kichhuah hi Lawngtlai DC Donny Lalruatsanga chuan a lo tlawh tawh a, sorkar hmalakna te leh a dinhmun a enfiah a, Hrileng vanga mi paruk lai an thi chu pawi a tih thu sawiin hrileng a dar zel loh nan hma lak mek a ni, a ti. Lungtlai DC chuan ka ki chhuah chu containment area a nih angin thu awi taka awm turin mipui a chah a, thlahnih chhung Myanmar lam nen inkal pawh khap tlat a ni a, inlen pawh pawh khap a ni a, Heng te hi tha taka zawm a pawi mawh, ram ri pela kal lui an awm chuan na taka hrem an ni ang, a ti. Medical team in an thut chilh reng avangin thla phang lo turin mipui a chah bawk. Health worker ZD Lalhruai maw Health worker ZD Vanlalhruai a sawi danin, Ka ki chhuah hi medical team in November ni sawm pakhat atangin an awm chilh a. Hrivei mi sawmkua an buaipui tawh a, mi pali an enkawl mek, Inlen pawh lo tura ṭan lak a ngaih thu te, ekin nei mumal lo an la tam chu an harsatna a nih thu te, thi zinga tam zawk chu damdawi ei ṭha lo an nih thu te a sawi. Lungtlai CMO Doctor Lalmuan Awma Zawngte tar lan danin November ni li sang hnih sawmhnih panga khan hri vanga a thi hmasa ber chu a thi a, November ni sawm pakhat sang hnih leh sawmhnih panga khan hri a len thu an dawng. Tun thlengin mi paruk an thi tawh a, Chum te chu thenawm ram atanga raltlan pathum leh khawtual mi pathum te an ni. Damlo sawmsarih pakhat en dik tawh zingah a tam zawk chu an na lutuk lo va, Hri hi Sara chhuah Myanmar lam atanga rawn lut nia ngaih a nia, ZMC-ah hian tuihram pul en dik mek a ni bawk a ni. Heti lai hian Social Media thenkhat leh Media thenkhatin an tar lan danin Lunglei leh Lawngtlai District a bungraw phur lir thei pawl te thu chhuah siam chung changa Aizawl District lama bungraw phur lir thei khalh tu ten thu chhuah an siam a, heng District pawl ho te hian an huam chhung atangin District dang lir thei te bungraw phur chhuah an phal lo nia sawi a ni. Lunglei District Commercial Vehicles Joint Meeting ten Lawngtlai District a lir thei nei te laka an lungawi lohna chu hemi chung chang lo in tan na a ni a, District pahnih te in rawnna pawh awm lo va ngenna leh hriat tirna an chhuah chu Lawngtlai District Tripper Association, Lawngtlai District Pick Up Association te leh Mizoram Truck Driver Associations Sub Headquarters Lawngtlai te chuan an hrethiam lo va, an District chhung atanga District pawn lam lirthei te bungrua phurh chhuah hi an phal lo zui ve leh ta a ni. February ni hnih sang hnih sawmhnih panga khan Lungtlai Deputy Commissioner chuan Commercial Vehicles Joint Meeting chu DC Conference Hall ah a lo ko tawh a, hetah hian Lunglei lam pawh ko an ni tih Lungtlai lam lirthei pawl te chuan an sawi a, mahse Lunglei lam hi an tel lo va, he meeting ah hian a hma atanga an lo kalpui tawh angin District dang lirthei ten Lungtlai District atanga bungrua phurh chhuah chu an khap zui leh a ni. LDTA, LDPA leh MDTA sub headquarters Lunglai te chuan Lunglei District Commercial Vehicles Joint Meeting ten MZ zero seven leh MZ zero three te Lunglei District chhunga bungraw phurh chhuah an rem tih loh chu an pawmpui thlap a. Chutiang bawkin an ni pawhin an District chhung atanga District dang lirthei te bungrua phurh chhuah an rem ti bik lo tih ni sawmhnih pakhat February sanghnih sawmhnih panga a Joint Meeting an neih ah khan thutlukna an siam ve bawk a ni. Aizawl City Area chhunga Pickup Association hrang hrang te chuan ngun taka an ngaihtuah hnuah LDTA te, LDPA leh MTDA Sub Headquarters Lawngtlai ten thuchhuah an siam atang hian District dang ten harsatna an tawh thin avangin District dang load lak phal lo te chu Aizawl District chhunga load la lo turin November ni sawm panga, Sang ni sawmhnih panga khan thuchhuah an siam ve leh a. Ni sawmhnih pakhat February sanghnih sawmhnih panga a lawngtlai la min thu chu an suit hma chu kalpui ve turin thurhlukna an siam a ni. Aw le hei hi thui tak ngaihtuah chuanin thil tha ber pawn a lang lo va, anmahni district chhunga mi chauh bungrua tuma hentianga hmalakna awm hi nakin zela inhngerhnghona lian zawk chawk chhuak thei niin a lang tlat mai. Hei hi thuneitute pawn an ngaivenpui a ngai khawp niin a hriat Mahnia Sairang Rail Station ah bungraw phur chung changa hetiang deuh bawk hi buaina neuh neuh kha a awm a, hei tunah hian an rail fel ta nge thawm hi dai chhunzawm ta deuh hlek a, hei tunah truck driver te leh pawl dang te an mahni district chhunga bungrua te district danga mi tena an phurh chhuah ve kha an phal lo tlang chu a ni ta ber mai a, hetiang a nih chuan harsatna tawk thei vek an ni, an mahni district chhungah ringawt hian an tlankual thei dawnin a rinawm bik lo va. Chuvangin, eizawnna thuhmun nei theuh theuh zau taka inhriat thiam hi a pawimawh dawn hle. Inbiakna tha tak nena an buaina te pawh hi chinfel a nih ngei kan han beiseipui ve ngawt a ni e. Aw, politics lama kan duh leh hmain CSS checklist thar sorkar chuan a peih fel tawh tih a ni a. Hei hi CSS hnuaia thawkte chuan an ngaihchan ber a ni mek niin a hriat a, kan hriat ang khan CSS hnuaia thawkte khan nawrte an huaihawt a, sorkar lam nen pawh. an han innawr viau va nih kha tunah hian boruak a eng chho mek ni te pawn a hriat a sorkar hian hmathar a la a hei hi an in ngaichang tawn ni ber hian a lang a ni checklist a an tih danglam tlangpui te han ngaithla ila lak an nih dawn a advertisement chhuahna copy phutna-- Office insawn vang te, record hlui tih chhiat tawh vang te leh advertisement chhuahna chanchin bu tih tawp a nih tawh vang te a original copy hmuh a harsat thei avangin thlah dul deuh a ni. INPR Department atanga lak a nih dawna advertisement chhuah tura a latu tur ten an thawn ngei tih an lak theih emaw? Anmahni latu ten INPR kal tlang kher lova. Chanchinbua advertisement an chhuah tir tih finfiahna official forwarding letter an neih phawt chuan pawmsa kan ni ang ti a ni. Hei hian mutan ber kha a ni ve bawk a, advertisement mumal lo, advertisement chhuah pawh awm lo a lak tih ang thu thang te kha tam tak a awm thin a ni kha. Hei hi tunah hian an in in hrethiam chho leh hret ni te pawn a lang a, thil lawm awm tur ah han ngai teh ang. Departmental Promotion Committee kaltlanga lak ngei an ni tih finfiahna phut thin chu DPC tinah hian Competent Authority remtihna, CSS guidelines anga Departmental Screening Committee, State Governing Body, State Executive Committee emaw State Project Committee an dinin an lak a nih chuan pawm a ni tawh bawk a ni. Mizoram sawrkarin CSS hnuaia thawkte dah ngheh theihna tura an duan Government of Mizoram Regularisation of Centrally Sponsored Scheme, CSS, Employees Scheme, Sanghnih sawmhnih pali hnuaia check list thar siam a nia peih a ni tawh. CSS hnuaia thawkte dah nghehna tura Mizoram sawrkarin check list a siam tawh chu chu chu duh lovin All Mizoram CSS Employees Coordination Committee bul tumin CSS hnuaia thawkte chuan kawng hrang hrangin lungawi lohna an lo lantir tawh a nih kha. AMCECC hruaitute hi DPNAR Minister Pu Keshap Dangan checklist siam that a nih tur thu a hrilh hnuah CSS hnuaia thawkten an lu ngawih lohna an lantir kha an ti tawp a. Department of Personnel and Administrative Reforms pawhina checklist siam thain an siam zo tawh. Checklist thar chungchangah hian office memorandum chhuah a ni tawh a, Tih chhuah a nih hma Indepneer Minister leh Secretary chuan AMCECC hruaitute an kawm hmasa a ni. CSS hnuaia thawkte dah nghehna tura checklist siam thar hi thlah dul hret a ni a, document dik lo leh document tih danglam theh lut an awm a nih chuan dan anga hmalak a ni thung dawn a ni. Hetih lai hian Dampa Bial by-election a thlan tlin tak Doctor Arlalthangliana hnena channa lawmpui nan leh lawmthu sawi nan aniang chu Vanapa Hall ah hun hman a ni a, November ni sawm pasarih nimin khan hun hman a ni a. Dampa Bial by-election ah mnf inhnehna an chan avanga Pathian hnena lawm thu an sawina inkhawmah hian thusawitu hrang hrang an awm a, zaithiam hrang hrang te leh programme variety taka hman a ni bawk a. He hunah hian mnf President Pu Zoramthanga chuan Dampa biala zpm candidate chak lohna hi zpm party chak lohna leh chief minister chak lohna niin a sawi. Mnf president leh chief minister lo ni tawh chuan thu sawiin mnf in kan duh tawk ni lovin Pathian in a duh tawk min pe thin. Chuvangin Pathian hnenah lawmthu kan sawi a ni. Dampa bial by-election-a party zawng zawng campaign-a chhuak te Accident la ka veng tura kan tawngtaina te chu Pathianin min chhang a, a lawmawm tak zet a ni, a ti. Pu Lalrintluanga sai lo hun lo taka a boral avanga inthlan ngai ta a, a nupui, fanaute leh chhungkua zawng zawngin theitawp an chhuah a, party mite, headquarters leh bial mite leh mimal thahnem ngai zawng zawng te chungah lawmthu ka sawi tiin Pu Zoramthanga chuan a sawi a ni. Hetih lai hian zpm President leh Pu Vanal Sailoa ten dampa biala an chak loh chhana mawhphurtu ah an in ngai ve ve thung. Zpm chuan party office chhung inkhawm ah nimin khan hun an hmang a. Thusawitu zpm President Pu Lalliansawta chuan dampa bial by election ah an chak loh chhana puh tur an awm a nih chuan amah chu mawhphurtu a nih thu a sawi a. Ling Zotalo Pu Vanal Sailoa pawhin an tlin loh chhan bul ber chu amah a nih thu a sawi ve bawk. Dampa bial by-election nei zawh ta ka hnehna chang zo ta lo vân Lalsai lo chuan i min khân hlawhtlinna avânga lâwmthu sawi tur angin thla hmasa lama te kha chuan ka insuang tuah rilru ni mah se la, tunah chuan tlin zawh lo avânga ngaihdam dilna leh hriatthiam ngenna thu sawi a ngai ta. Kan chak lo avânga tute emaw mawhpuh kual tur ka zawng lo va, a chhan bul ber chu keimah ka ni tih ka pawm thlap a ni, a ti. Pu Sailo chuan. He chak lohna hi kan inhmuh chhuah nan Lalpan malsawm se ka duh a, politics a kan hlawh chhamna hian Pathian hmel a ti bal tur a ni lo tih hi ka duh dan a ni. Kum Sang hnih sawmhnih pathum Inthlanpuia kalphung thar mipui sorkar kan din theihna tura thlit leh tir tute zinga hmanruaa Pathianin min hmang ve a, mahse Inthlan ah ka tling zo ta lo, by election ah ka tling leh lo ta a, a tuar tu leh hre awm ti ber tu chu keimah ka nih ka ring, mahse. Zpm hian kan thil tum kan tih hlawhtlinna turin tuna kan dinhmun hi darthlalâng atan a rawn hungah ka ngai a, theihtawp chhuahin he ram tan hian hma kan la zel ang, a ti. Engpawh ni se, dampe bial by-election chu nei zawh a ni ta a, mnf candidate Doctor R Lalthangliana thlan tlin a ni ta bawk a. He inthlan hi mnf tan chuan thil awmawm tak a ni ngei dawn a, sanghnih leh sawmhnih pariat inthlan atan, An campaign au hla pawimawh tak leh an boruak siamtu leh mnf uakar te khup zawih tawh ti chak thar leh a harh tharna petu a nih ngei te pawh han beisei ta i la. Chutih rual chuan Zatpiam lam pawh hian insiam that nan insiam thatna tur an nei nih chuan hei hi darthlalang atana an hman ngei a ngai awm e. Sang ni leh sawmhnih pariata. Mipui ten duh taka an thlan tlin theihna tur chuan zpm hian tih tur tam tak an neih te pawh a rinawm. Chutah chuan kum thum zen zawn hun an la neih chhung hian eng strategy nge an hman dawn? Mipui rilru hneh tur hian eng strategy nge an rawn thawh chhuah pui dawn tih hi kan lo thlir zel a niang chu. Awle Han duh tawk leh phawt mai teh ang. Khawvel thil thleng thar leh inlohna thu thar ber ber ram bial buaina te, international news, politics leh kaihhnawih te, vawiin tlai lamah damte kan awm a nih chuan kan tichhuak leh anga min lo ngaichang leh vek dawn nia.